Ходайга инәлиек.
Эй Ходай җарлыга.
Туганнар, бәйрәм дә хөкем бар, без дә качмадык. Бәйрәмен җиткездек, көтеп алдык, диргә кирәк инде. Сез үзегезчә көтеп алдыгыз, без үзебезчә. Вот, э, сез дә э, теләдегез инде, менә бүген көләү булсын дип. Без дә аңар бик риза булдык. Миңа әйткәч инде, Анатолий Дмитриевич әйтте инде, көләү була дип, кайтырсыңмы дип инде. Конечно, кайтырбыз дидек, кайтып, әзрәк, әзме, күпме, ни хәтле булдыра алабыз инде, шул хәтле пайдабызны китерергә тырышабыз, әзрәк

Бирелер. Ну, ә без сорамастык. Ну, бала җыламаса инде. Ими дә бирмиләр бит инде. Ә шуңа күрә әзме, күпме, все-таки үзебезгә кирәклесен Ходайдан без сорарга тиеш. Вот, без моның өчен менә әзерләнеп килдек инде, Ходайның Рождество көнен, тууын искә алырга дип. Уразалар тотып, менә уразалар тотып, әзрәк тырышкан булабыз. Ураза тотып кына бит ул бит ярты юлда тукталып калу ул. Ул өлеш алу булмаса, ул бит менә әзерләндең, шул белән ярты юлда калдың инде. Менә шуңа күрә уразаны тотасың, теләгеңне әйтәсең. Вот, хәзрәт Ходайны уйлап йөрисең, ну, аның теге азагы, чиге, шул өлеш аласың, Ходай белән кушыласың. Вот уже шушы дөньяда без Ходай белән бергә кушылабыз. Менә шуңа күрә шундый кләүләр, Ходайга тау итеп торган кләүләр, Ходайга Ходайның үзе белән кушылу кләүләре, конечно, безгә булырга тиеш. Но сез үзегез дә белеп торасыз, безнең священникларыбыз бик әз. Авыл саен җыри алмыйлар. Вот, ну, бул, булган икән, килгән икән, ну, шуңар риза булыйк инде дә. Ә шул әзме, күпме булганга, все-таки тау итик. Менә бүген дә без искә алабыз, ничек әйтелгән, Иордан суына ди, анда ян чумылдырып торган, и ул үзенә килүчеләргә әйткән, сез ди, ул әйтә инде, Теге масаймагыз, без Авраам нәселе, без, безгә бәгадә бирелгән, без шундый теге затлы халык, алар масаймагыз, ди. Ходайның балтасы, ди, агачның тамыры төбендә җата. Әрбер агач, ди, Ходайга җимеш китермәсә, ул чабыла. Менә бездән дә Ходай үзебезгә карата җимеш көтә. Ну бездән нинди җимеш соң инде? Без Ходайга нәрсә бирә алабыз? Без Ходайга Ходай ничек сөендерә алабыз инде? Шул тәүбә итү аркылы гына сөендерә алабыз. Безнең тормышыбызда җитмәгән җир күбрәк пайдалы җиргә караганда. Менә шуңа күрә киләбез Ходай каршысына, аның итәгенә Тотынабыз, аяклар астына басып башырабыз и сорыйбыз, Эй, Ходай, менә безнең бар җитмәгән җиребезне Үзең кичер, менә шул бездән җимеш булса, вот аннан да зур җимеш юк. Ничек әйтелгән дә бит, Күкләр, ди, сөенәләр, ди, бер җазыклы мәндә Ходайга кайтса. Менә Ходайга кайтса, үкенеп, күкләр сөенә, пәрештәләр куана, вот. Ә бездән тагын нәрсә кирәк инде? Менә шуңа күрә әллә нәрсә көтмиләр бездән. Күбесе әйтә, ну ул дин, ул бит анда иге, анда төрле теге мәшәкатьләр бик күп, анда кануннар, анда правилалар. Диндә правилалар түгел, диндә тормыш. Ходайның бөтен менә безгә нәрсә ул бездән көтә? Ару тормыш. Күрсәт. Җүнләп мәндә булып яшә. Кешелегеңне бетермә. Менә Ходай безгә бездән көтә, шул гына. Ә без команда тиги, ул дин да, анда менә уразасын тотырга кирәк, тегесен. Ну, булдырасың, тот. Ә булдыра алмыйсың, хәлең җүк икән. Менә мин хәзер хәлсез, чир, чирле. Мин каршыда ураза да тота алмыйм. Ну бит инде анысын Ходай да сорамый инде. Шулкея, синнән җук икән, ну җук ул. Ну син нәрсә бар, син шунысын Ходайга бир. Ару тормыш Ходайга китер. Менә яшисең икән, теге һава тибәргә генә түгел инде. Ничек булса көн узгарырга гына. Сүзки пайда белән узгарырга булсын. Менә шуларны Ходай бездән көтеп тора. Менә сулар авылындырдык. Бу бит тән өчен генә түгел. Менә ул суга кердең тәнең белән. Ну тәнең белән ну җуып чыгарылды. Ә синдә шану булмаса Ходайга, ул синең җаныңа берни пайда китерми. Любой җәшерек, любой менә җола, ул шул чакта пайда китерә, ышану булганда гына. Без именно менә шуның аркылы, менә шушы изге сулар аркылы, шушы өлешләр аркылы Ходайның итәгенә хет тиенсәк ие, менә хет әз генә булса да Ходай белән якын булсак ие. Менә нәрсә бездән көтәләр соң. Менә шундый җимешләр бездә дә булсын. Да Худайның, ничек Иоанн пәгамбәр әйтә, ул Иоанн пәгамбәр безнең шикелле, менә священник шикелле тиге җомалаучы булмаган. Ул турыдан-туры әйткән. Да балта җата агачын төбендә. Вот. Җимеш юк икән, менә чабабыз дигән. Без бит алай әйтмибез, берәү дә. Чиркәү алай әйтми, священниклар әйтми. Изгеләр дә алай әйтмиләр. Изгеләр хаман әйтәләр, Ходай көтә, Ходай бик изгелекле. Ну, Худайның изгелегенең тоже чиге бар. Ә шуңа күрә аны сынамыйк чиген. Ул кайчан булыр, кайчан килер? Күбесе әйтәләр. Инде аны инде 2000 ел әйтәләр. Хаман да юк та юк. 2000 ел әйтәләр. Ну, аны килүе бер булыр ул, берәр Ходай килер дә тикшерергә, хөкем итәргә. Менә шул хөкем, Ходайның хөкемендә ничек басып торырсың? Менә әйтелгән Откровение кенәгәсендә, әйтерләр, ди, шул чакта, ди, тауларга кычкырырлар, ди, шушы таулар, өстебезгә төшегез, безне каплагыз, престолда утыручыны күрмәс өчен, без аңа карый алмыйбыз, аның изгелегенә, аның чамасыз сөюле генә карамый, ул безнең өчен кеше булып туган, безнең өчен әйтелгән, менә ярдәмгә килгән, безнең языкларыбызны үз өстенә алган, Ходай безне коткарыр өчен нихәтле тырышкан. Ә мин үземне үзем коткарыр өчен, үземә генә файда китерер өчен дә тырышасым килми. Кайбер чакта шулай булып чыга. Менә все-таки алай булмасын. Все-таки Ходайның көннәре безгә дә җитсен. Вот безгә, авылыбызга да Ходайның ару хәбәрләре төшсен. Да. Ходай Якын, әллә кайда түгел, күбесе әйтә бит. Ходай җырак ул, аны кая да күрә торган түгел. Ул якын, ул син даже уйламыйсың, ни хәтле ул якын. Шул ук Откровение кенәгәсендә таныклы кенәгәсе бар безнең 27 кенәгә. Любой безнең әле өйдә җатадыр даже ул кенәгәләр. Анда правильно Ходай әйтә үзе, мин ди, синең ди күңелең ишеге алдын төбендә сугып, кагып торам. Өшетсәң, ачсаң, мен да керер идем. Ходай мине ничек риза? Керергә, безнең белән аралашырга, безнең белән бер булырга Ходай әзер. Но мин бит аны өшетмим. Мин бит әле һаман да мәшәкатьләнәм бу тормыш өчен. Һаман да мәшәкатьләнәм, кайда нәрсә бар анда, нәрсәгә җыярга тагын. Вот. Но ул җыюның, менә бу бахытлычы тормыш өчен күп җыюның мәгънәсе юк. Ничек әйтәләр бит Изге кенәгәдә, Эй, җан, ди, Сине бит мәңге тормыш көти. Син анысын турыда да онытма әзрәк. Менә шул мәңге тормышларны без дә көтәбез. И менә шул мәңге тормышның чишмәсеннән менә әз генә тамчы тамчы тамган шикелле, менә шушы сулар аккан, изге сулар. Менә аның белән файдаланыйк та. Менә шундый дәүләтләрне дә җыйыйк, вот аларга баеыйк, алар да безнең тормышыбызда булсын.

Бик җылы. Ә бу сезгә нәрсә бирә?
Бу безгә җиңеллек бирә, дәрт бирә, кодрәт бирә. Худайның менә ничектер бер өстән төшкән җиңеллеге. Күрдегез менә яшьләр бит инде. Просто тапай. Просто тапай. Куркыта?
Беренче тапкырмы? Ну ничек Настя? Теге э, курыкканыңа ниттеме? Стра хәзер страшно түгелме инде? Юкмы? Киләсе елга да кыйнасызмы? Бүтәннәргә рекомендовать итәсеңме?

Кергәнче генә, беренче, иң беренче кергәндә авыр шикелле, хәзер инде әллә бар, әллә юк, сизелми дә, бик рәхәт. Кереп чыкканнан соң тәннәр рәхәтләнеп китә.